Ur sell war lizher-kelaouiñ Splann! gant Caroline Trouillet. Donemat meuzudvat amañ Enora a gere vo reitor doere hag ur beud agro-industriel e kompagnouner ur media enklask Splan. Nizoni e kompagnouner Caroline Trouillet penaos traoù ganeoc'h? Koll vat, Nora, oui Mont a ra mat. Uh, ri zo vikaz etenerez, a kenurzierez a splan, urhoul enauek. Uh, ho peus savet a ziar un danve kanilhot geus splan i braonek, peurekta. Ah, ya, Nora, ba, ah, ba oe pembli dija e ve kinniget holl bennadou splan da len pe da chilaou e brezonek. Ha dre ma ya an traoù a-raok gant ur media, ha ma ve muioc'h-muiañ a bennadou em boned genim, e fell deomp goût Petra soñjal lennerien ha lennerezed deus ar c'hinnig-se? Ma sen, e poent chañch ar mod divyezhek-se hervez o c'hoantaoù ha ivez e-keñver ar c'harg-labour e Virginimb evit doujañ d'an divyezhek rik. Neuzen, evit goût hiroc'h e kinnigomp respont d'hor c'houlennaoueg. Daoust hag ho peus bet un nebeud respontañ evit ur poent? Ya, ya, ya, mad eo 'vit poent. Ni m'am boa sepet ober ne responto, met amzer zo c'hoazh evit respont. Ya, se zo koz interesant komz diwar-benn an dra-se amañ. Ya, kaset eo bet ul liamm dija da rez hag resevañ al lizher kelaouiñ Splann, met e c'helled C'hellit skrivañ deomp war Splann Picard ha neuze kas a raimp al liamm doc'h en-dro ma peus soan.
Irichilaou dor Radio Boa, Amant Enora, Nizoni e kompagnon ervat Caroline Trouillet kazetennerez ha kenurzhierez ar media enklask Splan. Arode hor penn pamble e c'hortoz ospitalia San Marlow a Dinan, un ospital neuve flamme. A ya, ha koulskoude sklaer eo emañ ar raktres en arvar. Hervez danavelloù deus kuzulioù evezhañ an ospital en deus bet splann, da lâret eo euh, conseil de surveillance e galleg. Neuze n'eo ket sur tamm ebet e vo arc'hantaouet un ospital nevez gant krouidigezh ul leurenn teknikel e montre ker Sant-Maloù ha nevezerezh ospital Dinan hag a goustfe pevar kant pemp ha daou-ugent milion a euroioù. Pell zo, e gwirionez, e oa goulennet un teuliad houmañ digant ur strollad ospital rañsemro GHR-Euanzen. Bout a ra neuze kani Sant-Marlow ha kani Dinan. Met pell out zo e vo goulennet an traoù? Diferañ eno a ya pell zo abaoe o bleso, evit bout resis, ez eo evit an enklask diwar-benn distruj un ospital publik. Hag a fin ar kont int bet kaset deomp gant un den en deus bet c'hoant chom dizanv. Ha neuze, hervez an teulioù mamprestellet, diwar ar pevar kant pemp ha daou-ugent milion a euroioù rakwelet er raktres, ne vez arc'hantaouet nemet un drederenn evit poent gant ar Stad dre un ARS, Agence régionale de santé. Un tri rand million arall, ouais, per ura ur sammad, memes tra, vo ret d'ur strollad ospital Ransem Road Ampreizh-teñ neuze, met diaesoc'h eo ampreizh teñ a-gaoz d'eus stad kontev un ospitalier. Sur oa, e miz Even daou vil pemp warn-ugent doe displeget renerez arc'hant an ospital e vije lakaet ur steuñv e plas evit resteurel un daouzek milion a dleoù dibourverzerien. E fin ar blez paset web d'affaires deus permiz evit peañ fakturennoù zo. Ouzhpenn da-se e vez kaset tud ar c'hornad-bro da ospitalioù èl hag aze emañ un dalc'h rak sav a do ar strollad digresañ gojenn da-se. Ha petra zo kaoz d'un dra-se? Displeg a ra prezidant komision mezegel an ospital ne c'hell ket un tra mont war welat abalamour d'un niver a wellaoù serret a sezo liammet gant ar fed met bresk ar skipailh yao. A-benn taol-faign, deus respontet renerer ur GHRE d'ho koulenneù. Henañ n'he deus ket respontet deomp. Met an aodit deus ajañs vroadel harpañ an efedusted, ANAP, a vo savet diwar-benn aozidigezhioù mezegel, klañvdiouriel, logistikel ha melestradurel en ospitalioù. A-hed deus un tu all gant un dilennidi lec'hel Lakaet war evezh gant ar sindikad Sud Santé Sociaux e vefe goulennet astenn skoazell er Stad. En un gav deuet d'an tri a viz meurzh e ministerez ar Yec'hed. Muioc'h zo de lenn ar eurlec'hienn. Eurlec'hienn, neuzen savet genoc'h. Splan, Putsch Org. Merci bras d'or, Caroline. Mersi da Enora. Ur seul bremañ àr ho rubrikenn Taol-lagad ur Wikipedour. Enklasker nevez embannet er mediaioù Vakita ha Mediapart o deus displeget pir na fall ouie an traoù a-fed un distrier hag argant gant ur start-up agrobouit insect. Ya ne vez ket bouetaet gant proteinoù an amprevaned gwerzhet diouti, pell alese, met kentoc'h gant arc'hant publik. E fin daou vil pemp warn-ugent doe graet freuztal. Evit bout anavet dre Wikipedia doe dispignet insekt arc'hant forzh piment evit brudañ he boued fardet diwar c'hwiled. En desped d'ur reolennoù Wikipedia. Hag un aner dreist-holl, goude mat wer ha kumuniezh Wikipedia peseurt mod e c'heller bout benvegait he media. Pep a en deus ro deus meneget daouzek meriener lezaon, skriver hag a zo skriverien a youl-vat Wikipedia, oe bruderezh ar pennad-se, he tennañ kuit an tammoù brudañ diwarnañ. Deuit int a-benn da vlokañ ar c'hantoù suspet. N'eo ket disoc'h an traoù koulskoude. Antoine Hubert, bet prezidant penn rener Insect, a zo e paouez krouiñ un embregerezh Keprea. Adprenet eo bet labouradeg Insect kazi evit man gant an embregerezh nevez. Ha n'eus pennad Wikipedia ebet diwar he fenn evit poent.

Emañ an Ebel deus ur mor e-tal Ploua etre Sant-Brieg ha Pempoull. Tre-unnek zo ur kumun eskant a dud. Emañ an ti-kêr é klask artifisielaat al laer tro-dro d'ar gwaz. Ar stêr vihan a zo anvet Kerpont. Ha petra c'hoarvez anezhañ neuze? Ya, krog on gant an darvoud spontus c'hoarvet e miz Gwengolo tremenet. Glav-puilh 'neus graet. Kement a c'hlav 'neus graet oe bet tro kant milimetr e-kerzh pereuriad war Nugent a zera kalz. Ha kas re evit torrosennadur ar vro-se. Dour-beuz zo bet, un oto a zo koueit en draonienn ha dafar un ti-kêr ivez. Deuet eo an dour e tier zo hag ar straed Zañmark zo bet leuniet gant fank. Ar gwask Kerpont ya d'ar mor. Eno un daezenn 'neus kollet ur metred traezh. Catastrophe naturelle zo bet hanveet ur gwallzarvoud-se quoi. Ya, ar c'hoarvet eo bet ur seurt douz beuz ivez e daou vil daou war-ugent. Ur pezh a zo da c'hoût e sikour kalz al lec'hioù naturel gant ur seurt darvoudaoù dour-beuz. Bet on aet lakaat a-greñvaat ar riskloù da veuziñ ar vro. Mais chom a ra gwarezet certaines zonennoù annon er plus, da skouer. Ya, met taget eo e pep chesamant PLU. Raktres o sevel savadurioù pe tier al loji a dudi zo. Ne c'hellimp konzet deus pep tra, met war hon lec'hienn splann pek ord e vez displeget muioc'h ma peus van.
Yami compagnouner Caroline Trouillet avait der Media Klasque Splan. Poen de glevet broman a rubriken dastumet avait dor kaset euh, gesplan. Dam de gro gang ma Caroline geder Frankiz de Relawang. Ya, ur sapre studi zo bet graet gant arsellva broadel ar gwaskadoù war frankiz ar c'hazetenniñ. E galleg e reer Observatoire français des atteintes à la liberté de la presse, o FALP, anezhañ. Ha setu sifroù nevez embannet. Pit eo ar gwech diwar dek e obererien bublik petramant tud dilabourat evit ar Stad a zo kiriek deus ur gwaskad ao. Ur gwaskad eu de lâret eo ur fed de, de gwaskagn ur gazetenneuriañ. A daoust emañ bet kemeret e kont un tuioù politikel. Ya, ya, ya, Enora, setu uh, gerioù an dornavel. He ouzhpenn an drederenn deus an aferioù e tud o deus o liamm-hun, pe kazi gant un tud dioù pellañ hag a zo kaoz. Eme an Ofalp. Peder gwech diwar bemp e voe c'hoarvezet an traoù pa oe ar gelaourien é klask titouroù. Gant an OFALP e oa bet lakaet war-wel ar prosezadurioù minelañ bet lañset a-enep Inez-Leroy ha Kristen Falc'hon deus Splann! Prosezoù minelañ a signifie procédure baillant. Ha Inez Leroy, unan deus krouerezed Splann! anezhi, zo e c'huzul mairie an OFALP. Ar frankiz da geleouiñ eo gwir da goût, eme an ofis-se e fin he zanevell. Ar c'hevredijerioù a zifenn un naturve taget gant ur strollad politikel Rassemblement National. Ya, d'an trizek a viz C'hwevrer doe goulennet Virginie Dorsan, dilennet Yann uh, Rassemblement National, e kuzul Rannvro Vreizh perak vez skoazellet dour ha sterioù en desped d'ar stourm ekologel start a vez kaset gant ar gevredigezh-se war koust ul labourerien-douar, emezi. Ur respont lemm eus ar yevet prim. Gant Delphine Alexandre, elle présidentes PCF euh, anezhi et Kuzul ar Renvro. Setu i geriao. Nek a sujet do kaliten dour, gwarezi ar meteier hag ar hiered publik men, menoio, met chentor dalc'hou proet en un doare skiantel hag duirel. Ur mem tra zo c'hoarvezhet a-zu ar vodadenn vroadel p'en doe profitet un dilennaderenn Eddie Casterman hag un tabut àr ur lezenn Duplomb avait goulenn tennañ yalc'had Ofis broadel ur veoliaeseurted un OFB France Nature Environnement à génération future. E fin daou vil pemp par-nugent e vo lakaet ur fram melestradurel d'ur raktres photovoltaïk àr dachenn labour-douar, natur ha koed. En teuliadoù-se e vez renablet an tachennoù e-lec'h ma c'hellfe bout savet kreizennoù fotovoltaik. Adalbomen zo ur gartenn deus an tachennoù ha n'int ket bet labouret abaoe ouzhpenn dek vloaz evit pemp departamant. Gant kambroù al labour-douar int bet termenet. Petra zo d'en em soñjal pa seller pizh outo? E-touez an tachennoù-se e kaver koadaoù ha lanneier leun a vevliesseurt enno. Erwin dekred embannet d'an aez a viz Ebrel daou vil pevar warn-ugent e c'hellfe bout savet warno greizennoù fotovoltaik. Memes reoù stank ha stank. Ar memes pa c'hellfe an tachennoù-se bout implijent en-dro evit al labour-douar.
Goude o kenlabour gant street press a verch du ur media nevez hag un genlabourit gant ton bon pote, Ihan. E paouez lañsañ ar raktres Vilfutur e tiriou an dazont emañ al lec'hienn-se. Al listennoù war renk da-geñver ar votadegoù ha dalc'hoù klimatek a vez renablet en hon gartenn war internet. Peurratra gant mil kumun Bro-Frañs 'vez renablet enni. Kalz a ditoroù diwar-benn kemunioù Breizh a gaver. Dre liammoù davet pennadoù produet gant Splann e weler penaos e kresk en tudioù pelloc'h da skouer. Ur pennad Eurel-Erlen a-ziàr remziad Jordan Bardella he emsilenn ibrer Tamatam. Kroget a-bar vin me vehe didroc'h Jenoden un nav deu. Chetu ur gemenadenn aber les amis du des chemins de ronde aveit ur listenn ar ur renk de gever un dilennadeg ker. E gwir a-ziazez eo hervez ar gevredigezh-mañ. Stourmañ a ra evit peurglogat ha gwareziñ duennodennoù publik en Arvor. Poar kant hanter-kant kilometr deus outo diwar ouzhpenn mil dorn n'int ket digor e Penn-ar-Bed koulskoude. War-gil ez aont a-daou, perc'hennet an tachennoù bord ar mor, ha ne fell ket dezhi leuskel ha Valerien da dremen evel un enezenn tibidi en ospital hag er vro Vigoudenn. Ur c'houlennaoueg a vo kaset da listennoù war ar renk gant difennerien ar Duneau d'en Oad evit broudañ anezhi da vont war-raok gant ar sujed-se. Ur seurt doere zo bet dastumet gant skipailhad Splann. Merci Bras de He ha Treger e Vras d'Or Caroline Neuve. Poen lakaat ur gaoz aveit achi war deiziater ur skipailhad. Ba men vo uh, gwelet skipailh a kazetenn ur Splann e miz meur. Ardegommañs d'un trizek a viz Meurzh e Zambrieg gant Rafael Baldos e vo lakaet ur gozhioù a bep splann e levraoueg zambriek da vare miziek al levriaou etre c'hwec'h eur hanternoz hag aes eur-noz. Un tamm divizatoc'h d'an daou a viz Ebrel e Brest, taol-greun diwar-benn preder libr Peseurt mod stourm ouzh ar c'hontrollerezh? E skol-veur Brest, etre un eur ha div eur hanter goude lein gant ur c'hazetenner Kristen Falc'hon deus Splann. Un deo àr-lerc'h d'un tri a viz Ebrel e Zambriac, taol-grun diwar-benn kompren an darempredoù radikal gant an natur hag ar meziaoù gant ar c'hempenner liorzhoù Eric Lenoir hag ar, hag ar c'hazetenner deus Splann Sylvain Ernaud. A viei, un tamm match pelloc'h a zo ur brec'h ivez, un emgav zo 'ba Tour. Ya, 'ba Tour pelloc'h, ya, tu a rae. An tabut da vare bredoù ar c'hazetenniñ, les assises du journaliste e galleg, du journalisme, diwar-benn ur gazetennerien ispisializet war un dro hag a vez lakaet gwask warno gant Chloé Richard eus Splann ivez. D'un unnek a viz Ebrel e Roaran, prezegenn gant ar c'hazetenner deus Splann, Pierre-Yves Bulto, Er zalz c'hoariva lapaiet da vare gouel ar mediaoù dizalc'h. Se vo adalek div eur goude merenn ha setu tout Enora. Pasabl a, a, a zarvoudeu eveit uh, gober an aoudedjer ge skipailhat splen a lakad ur goz ar temeu mil interesant. Merci bras d'or Caroline de vous be. Ah, merci d'ar Enora. Ben les hirkela oagn man, yes moyan hat kaouit Zun arou chaden eu moyan zo had kaoui da chilaou d'ur un traoù se eu ar radio-boa putsch bezedach hag el just rar un traoù laker ar goz a ziarne er licher kelaouagma yeus moyan had kaoui da roulerien splan putsch org.